Уопсайынан бу буола турар дьаабы эмискэ ылла да суох буолан хаалара эбитэ буоллар олус да үчүгэй буолуо этэ бүтэһик тыһыынча диэн баар бэртээхэй дьыала бүтэһик тыһыынча тугу барытын тэҥниир өскөтүн мин тыыннаах ордон аан дойду эстэрин көрөрүм эбитэ буоллар үчүгэй ырыаны истэр дуу бэртээхэй киинэни көрбүт курдук астыныам этэ Ол бүтэһик тыһыынча туохтан буолара улахан суолтата суох. Аатам сэриитэ дуу, бары хаама сылдьар өлүк буоларбыт дуу, айылҕа эстиитэ дуу, ханнык эрэ саҥа ыарыы дуу, туох эрэ метеорит кэлэн биһигини саайара ити барыта суолтата суох. Миэхэ билигин син биир. Бүтэһик тыһыынча кэнниттэн кэнсиэрбэ эрэ хаалыаҕа. Ол биллэр. Мин санаабараан маҥнай Суотабай сити, интернет, телевидение, уот-күөс көтүөхтэрэ. Өскөтүн кыһын буоллаҕына, дьиэни ититэр, ититэр систиэмэ барыаҕа. Уот бардаҕына аан дойдуга холодильниктар бары чып гынан хаалыахтара. Алдьаммыт холодильник Фрион диэн дьааты таһаарар дии. Быраҕыллыбыт атыы кииннэригэр буорту буолбатах Бичиэнньэ дуу, туохту көрдүү сылдьан сэрэниэххэ наада эбит. Фрион дьаата сыстыбыт буолуон сөп. Уонна туох да хаалыа суоҕа, барыта буорту буолуоҕа. Сиир да киһи ордоро саарбах. Кэнсиэрбэ, бичиэнньэ, кофе, чай хаалыаҕа. Өйбөр мин маннык оҥорон көрөбүн. Кубус кураанах куорат устун мин собус-соҕотоҕун хаама сылдьабын, сылдьабын уонна биир иэдээннээх күн. Бастакы тыыннаах киһини көрсө түһэбин. Кини эр киһи, уол бэрдэ, сырдык. Мин кини сырдык дьүһүннээх буоларын баҕарабын. Кини үчүгэйкээн кэрэ сирэйэ сылайбыт көрүҥнээх. Кини миигин көрөөт миэхэ утары хаамар. Бу биһиги аан дойдуга ибисиккээйэхпит бастакы тыыннаах дьоммут. Кини уонна мин. Бастакы эр киһи уонна кини дьахтара. Чэ кэмниэ кэнэҕэс мин эйигин көрүстүм дии сэгэттэйим сыыһа. Бу тухары эн ханна сырыттыҥ? Кини наһаа үчүгэй дьүһүннээх. Кини эрэ курдуктары таптыахха наада. Кини миэхэ кэлэн иһэр, чугаһаан кэлэр, субу чугаһаата, мин кини утары илиибин-уунабын, мин бу аан дойдуга собус-соҕотоҕун хаалбыт эр киһини кууһуохпун баҕарабын. Эмискэ кини миигин ытан түһэрэр. Буулдьа төбөбүн табар, мин охтобун. Аан дойдуга собус-соҕотоҕун хаалбыт эр киһи миэхэ сүүрэн кэлэн, быһаҕынан ыстааным, уҥа буутун хайа быһар. Эттээх бууппар тииһинэн түһэр, кини миигин тыыннаахтыы сиэн киирэн барар. Кини аччык уонна олус кутталлаах. Бу аан дойдуга кини саамай кутталлаах киһи. Кини бүтэһик эр киһи. Ол эрэн мин сөбүлүүрүм отой атын. Мин клоуннар мунньаҥныыларын ханньаҥныыларын сөбүлүүбүн. Суол устун атахпын соһон хаамарбын. Пиццаны, кофены,

Билигин хас эбиттэрэ буолла? Арааһа аҕыйаабыттара буолуо. Мин төрүппэр биир дьикти киһи олорон ааспыт. Кини аҕа ууһун баһылыга үһү, аата Ырыган эһэ диэн эбит. Кини хаартыската биһиги кулуппутугар ыйанан турар, онно кини биэс үрүҥ дьону кытта түспүт. Олор бары бытыктаахтар, онтон Ырыган эһэ улахан куорсун бэргэһэлээх. Кини федеральнай былаастары кытта договор түһэрсибит. Ити уон тохсус үйэ бүтүүтэ эбит. Бастаан бары үөрбүттэр, ырыган иһэ үчүгэй сирдэри кэпсэтэн ылла диэн. Уонна өссө икки английскай саа бэлэх ылбыт. Онтон ол үрүҥ дьон быһыт туппуттар, били кэпсэтэн ылбыт сирдэрэ барыта ууга барбыт. Биһиги олорор сирбит барыта кума, ку, ку, кутаа маар буолбут. Хата ону оҕонньор эрдэ өлөн хаалан билээхтээбэтэх. Ол иһин буолуо, кини туһунан биһи дьиэбитигэр аанньа ахтыбат этилэр. Мин даҕаны кини туһунан саныам-хуоҕа этэ буолуо. Өскөтүн ол биэс бытыктаах дьон уонна ол хаартыска хаалбатаҕа эбитэ буоллар. Кини туһунан биһиги дьиэҕэ санатар өйдөбүл ол икки английскай саа этилэр. Биир сааны аҕам бэйэтин кытта мэлдьи соһо сылдьара. Тоҕо эбитэ буолла? Киниэхэ саа төрүт да наадата суоҕа. Иккис сааны ийэм ханна эрэ кистиирэ. Биирдэ аҕабынаан пикап массыынаннан дойдубут устун айаннаан испиппит. Биһигини кытта өссө Суон Майки баара. Аҕам итирик буола массыынаны ыытар кыаҕа суоҕа, ол иһин Майки ыытан испитэ. Мин кинилэр иккардыларыгар кэннинээҕи олбоххо айаннаан иһэрим. Эмискэ иннибитигэр суолга эппэмис улахан баҕайы саһыл ойон тахсыбыта. Майки туормастаабыта, мин көтөн тиийэн төбөбүнэн панельга саайыллыбыта. Ырыыбын өйдөөбөппүн. Арай бэргэһэм иһэ ибис-инчэҕэй уонна сып-сылаас буолбута. Онтон туох эрэ хойуу сирэйбинэн халыйан түспүтэ. Салаан көрбүтүм, хайдах эрэ тустаах курдук этэ. Массыынаҕа ким да уһуоҕа. Өндөйөн көрбүтүм, аҕам уонна Майки суолга тахсан тураллара. Аҕам илиитигэр саалаах турара, Майки сирэйин анньа-анньа туох эрэ диэн хаһыытыыра, анараангыта илиитинэн далбаатынара. Массыынаттан түһэн суолга тахсыбытым. Ханан да тугум да ыалдьыбат этэ. Арай тэбэм туулан түһэн хаалыах курдук этэ. Мин онтон наһаа куттаммытым. Уонна били ибили тэпсиллибит суп-суон, саһыл, ат охсоттор тирээпкэ курдук ньыл буллан сыттаҕа буолуо. Ону ылан сахсыйбыт киһи, оччоҕо эмиэ сахсаҕар түүлээх төттөрү төптөкүнүк буолуо дии санаабыт. Ол күнтэн ыла ол сааны даҕаны аҕабын да хаһан да көрбөтөҕүм. Уопсайынан барытын үчүгэйдик өйдөөбөппүн ээ. ийэм биирдэ итирэн баран тыл быктарбыта. Аҕам Айкини саалуоһунан ибили сынньан өлөрбүтэ диэн. Баҕар оннук буолуо. Баҕар отой датын буолуо. Баҕар итимин төбөм оҥорон көрүүтэ буолуо. Билбэппин. Иккис сааны ийэм бэйэтэ туттубута. Төбөтүн ыарыытын аһардар эми дэлбиһэн кэбиһэн, икки уостаах саанан төбөтүн хампы тыммыта. Ол саа ханна барбыта эбитэ буолла? Араһа полициялар ылбыттара буолу. Мин кыра эрдэхпинэ биир бэйэм эрэ билэр саһар сирдээҕи, өрүс саамай кытыытыгар, онно тимир суол муостата баара. Онон сөп буола-буола улахан таһаҕастаах поездтар ааһаллара. Хантан эрэ бөхтө матараас булан, онно сытан эрэ күнү быһа

Хойуу болоорхой кисель курдук аа-дьуо бытааннык усталлара. Сороҕор мин хааным ити өрүс курдук тымырбынан устан кэлэн сүрэхпинэн ааһарын мин билэр курдукпун. Биирдэ өрүс миэхэ дьүөгэбин таһааран биэрбитэ. Кини кытылга хайдах тиксэн хаалбытын мин кыайан көрбөккө хаалбытым. Адьас ыы муннум аттынан устан кэлбитэ. Кини эмиэ индеец этэ. Дэлби Үллэн хаалбыт сытыган сыттааҕа муус маҥан улахан баҕайы дьахтар этэ. Тыыннаах эрдэҕинэ дьоллоох баайы буолан сөптөөҕө. Мин кинини Роза диэн ааттаабыта. Кини хабарҕата хайа быһыллыбыт этэ. Хабарҕатыгар баар хара сурааһыны көрөн баран төбөтүн тиэрэ тардыбытым. Хайаҕаһа кэҥээбитэ. Хайаҕаһы өҥөҥнөөбүтүм, баҕар онно хайыһах ким эрэ олохсуйбута буолуо диэн. Мин онно ханнык эрэ харамай баар буоларын баҕарбытым. Ол эрээри онно ким да оһуоҕа. Мадараннаах уур аччаллырҕыыра. Роза наһаа ыарахан этэ. Мин кинини нэһиилэ соһон таһааран тииккэ өйөннөрбүтүм. Биһиги доҕордоспуппут. Розаттан мин элбэҕи билбитим. Кыһыл көмүс термоядернай синтез түмүгэр үөскүүрүн, сир ядрота сырдык түргэнинэн эргийэрин, ол иһин орбитаттан тахсыбатын, Сороҕор отой да дьиктини кэпсиирэ. Синтетическай фолиант уонна гербицид буккааһыгын агент Оранж диэн ааттыыллар эбит. Ол киһэтигэр-сиинигэр киирдэҕинэ быарыы хаана сүһүрдэр эбит, ол иһин чиччик оҕолоор, дьахталлар кыайан хат буолбаттаар иҥин диэн кэпсиирэ. Агент Оранж диэн американецтар апельсин өҥнөөх контейнерга таһа сылдьалларын көрөннөр ол иһин инник диэн ааттаабыттар эбит. Ол ону Вьетнам сэриитигэр партизаннары, үүнээйилэри сүһүрдэргэ туттубуттар үһү. Түүн дьиэбэр барарбар Розаны араас мутугунан, онон-манан бүөлүүрүм. Сарсыарда арыйарым. Кини хайдах олорбутун курдук чөкөллөн олороро. Сотору Розаттан ыарахан куһаан баҕайытык таҥалыйар буолбута. Киһи кини аттыгар чугаһаабат буолта. Тириитэ ибили бара сылдьара. Ол иһин мин кинини мутугунан бүөлээбэт буолбутум. Ол эрээри биһиги син биир доҕордоһо сылдьыбыппыт. Биирдэ дьүөгэбэр кэлэн иһэн, ыраахтан туох эрэ бүрүкүтэ суох буолбутун өйдүү көрбүтэ. Полиция массыыната бөҕө мустубут этэ, кыһыл араҕас таҥастаах дьоннор мин розам туола үмүөрүспүт этилэр. Итинтэн ыла биһиги доҕордоһо бүппүппүт. Полицейское управление Виннипега, провинция Манитоба. Отчет.

Арба, арба мин католичкабын диэ. Оскуолаҕа биһигини Ирим паапатыгар сурук суруйтаран сордуур этилэр. Учуталларбар кини туох эрэ Санта Клаус курдук быһылааҕа. Мин барыларыгар курдук суруйарым. Тугу суруйарбын туура толкуйдаабат этим. Кэлин саныы сатаабытым да сол курдук өйдөөбөтөҕүм. Дьыала онно буолбатах. Дьыала Ирим паапата мин сурукпар хоруйдаабытыгар буолар. Арай биир сарсыарда миэхэ сурук кэлэр. Улахан баҕайы, кырыһыабай баҕайы кэмбиэр. Онно Папа Римский Ватикан анары ТДВИЛ диэн суруктаах. Мин куттаммытым. Кэмбиэри арыйбатаҕым. Рюкзакпар укпутум уонна бэйэбин кытта соһо сылдьыбытым. Биирдэ английскай тылын уруогар Тэтэрээтим анныгар ууран эрэрбин учууталым көрө охсон сүүрэн кэлбитэ. Хайаа бу тугуй? Ириим паапатыттан сурук. Хайдах оннук буолуй? Оннук буолуон сатаммат. Тоҕо, тоҕо ол ийэ хоһуруйда? То мин суруйбутум иһин. Бэйэҕит эппиккитчи суруйуҥ диэн. М чэрэ оччотугар доргуччу ааҕан иһитиннэр эрэ. Аахпаппын. Тоҕо? Ааҕыахпын баҕарбаппын. Оччотугар Быыппытархай гына хаайа тардан кэбиһиэ. Хаайа тардыҥ. Кырдьык, хаайа тардан кэбиһиэ. Хаайа тардыҥ. Учууталым быыппытархай гына хаайа тардан кэбиспитэ. Мин биир да чугас аймаҕым суоҕа. Ким да миэхэ кумаахы сурук суруйбат этэ. Оччотугар ириим паапат эрэ мин чугас аймаҕым буолан тахсар. Кини эрэ мин сурукпар хоруйдаабыта. Уонна оттон ийэм баара. Уопсайынан аймахтыһыы диэн биһиэхэ суоҕа даҕаны. Аҕам бииргэ төрөөбүт бырааттааҕа эбитэ үһү да, мин кинини хаһан даҕаны көрбөтөҕүм. Кутаҕа түһэн өлбүт үһү. Били, төрүппүт ырыган эһэ буруйунан үөскээбит кутаҕа. Ийэм эмиэ бииргэ төрөөбүттэрдээх үһү, ханна эрэ ыраах барбыттар, мин кинилэри төрүт да бэлэттээбэппин. Онтон ийэм өлбүтүн кэннэ мин собус-соҕотоҕун хаалбытым. Аҕа ууһун сэбиэтин дьахтара «Куоракка бар, онно тастыҥ аймаҕыҥ Патрик диэн баар» диэбитэ. Кини телефонун нөмерин, аадырыһын уонна кыра хачча оҕотун биэрбитэ. Мин барбытым. Сайын этэ. Ипитиик, куйаас сайын. Патригы булбутум. Кини миигин кырдьаҕас аҕатын кытта олохтообута. Бэйэтэ ханна олорорун мин билигин даҕаны билбэппин. Оҕонньор аата Джим Кент диэн этэ. Өлөрө чугаһаабыт эһээ. Тоҕо эрэ кинини балыыһаҕа ылбаттар этэ. Кини күнү супту оронугар сытара, дьиэ үрдүн көрө-көрө сирэйин мунньара-хаанньара туттара уонна кимниин эрэ кэпсэтэрэ. Киниттэн куһаҕан ыарахан баҕайытык аҥылыйара. Хата мин баарым тухары кини биир да тыла хаҥарбатаҕа. Патрик, эһээҕин күҥҥэ биирдэ аһатаҕын, нэдиэлэҕэ биирдэ суннараҕын диэбитэ. Биирдэ суорҕанын арыйа баттаабыппар оҕонньор сыбыс-сыгынньаҕын сытара, иик-саах ыарахан сытыган сыта саба биэрбитэ. Биллэн турар, мин кинини суннара барбатаҕым. Түннүкпүн мэлдьи аһаҕас туруорар. Уонна оҕонньор мунна суоҕа. Муннун оннугар туох эрэ хара чөҥөрүйэ сытара. Төһө кыалларынан мин кини диэки көрө сатаабат этим. Биирдэ сиргэнэрбин куттанарбын кыайа туттан дьээбэҕэ диэн муннутугар биир манньыаты бырахпытым. Манньатым хайаҕаска дьып гынан түһэн хаалбыта. Оҕонньор хамсаабатаҕа. Уопсайынан киһим тугу, тугу даҕаны билбэт этэ. Буоларын курдук сирэйин мунньары-хаанньары туттубута уонна кинини эрэ тиспитэ буолбута. Дьэ ол курдук кини тиһэх күнүгэр диэри биир доллардаах төбөтүн иһигэр сыппыта. Сотору-сотору Патрик кэлэрэ, оҕонньордоох биһигини олоппоско олороорун одуулуура, онтон туалекка ииктии-саахтыы барара уонна сүтэн хаалара. Маҥнайгы күннэргэ мин куттанар этим, Патрик миигин күүһүлээн кэбиһиэ диэн. Ханна барарбын билэр кыргыттарым истэннэр, сэрэнээр Патриктан, Патриккын кытта бииргэ арыгылаайаҕын диэбиттэрэ. Күнтэн күннэр аастар ааһан испиттэрэ. Мин дьиибэргиэҕим иһин Патрик миэхэ төрүт да кыһаллыбат этэ. Дэҥдэҥкэлэрэ, мээнэннэн көрө-көрө одуулуу-одуулуу олороро, Толикка ииктии-саахтыы барара, онтон тахсар аам хапкына тыаһыыра. Тоҕоннугун мин кэлин өйдөөбүтүм. Биирдэ Патрик ипитирик биир хара омук уолун кытта кэлбиттэрэ. Оҕонньордоох биһиги баарбытыгар-суохпутугар төрүт наадыйбатахтара. Уол хаччытын төлөөн баран барбыта, Патрик сыбыс-сыгынньах муостаҕа утуйан хаалбыта. Кэлин кинилэртэн абааһы көрүөхпэр диэри хал буолбутум. Оҕонньор төбөтүн иһигэр мин биир долларбын уктан баран сытара, сирэйин мунньара-хаанньара туттара, тэллэххэ ииктиирэ-саахтыыра, Патрик арыгылыыра, көрсүүлэрин мунньара, хаччылара суохха дылы. Патрик дьарыга да улахан дохуота суоҕа. Бу санаатахха кэлин олоҕо соччото суохтук түмүктүннэҕэ буолуо. Эмискэ мин Джей Джей туһунан санаан кэллим. Джей Джей. Кини тымырынан дьиикэй таба хаана сүүрэр этэ дии. Эмиинэн саҥа төрөөбүт тииҥнэри, оннооҕор кубок оҕолорун аһатар кыахтааҕа. Кинини аҥала, төбөтүнэн тиийиммэт дии саныыллара. Бөһүөлэк дьоно бары, учууталлар, төрөппүттэр, оҕолор. Кинини мин эрэ сэргиирим. оскуолаҕа сылдьан таптаабытым. Дьиҥнээх аата Билли диэн этэ. Чоол балыыҥка. Мин кинини Джей Джей диэн ааттаабытым. Ити эрэ аат киниэхэ барсара. Ол эрэн Джей Джей миигин аахайбат да этэ. Оттон мин киниэхэ бэйэбин сөбүлэттэрэ сатаан, кини иннигэр эҥин араастаан эриллэҥнэһирим, кыймаҥныырым. Туох да туһалаабат этэ. Кэлин тиһэҕэр киһим миигиттэн куота сылдьар буолбута. Ол гынан баран мин син биир киниэхэ бэйэбин күүскэ да күүскэ таптатыахпын баҕарарым. Арай биирдэ ойууртан өлөн эрэр улахан баҕайы баҕаны булбутум. Нэһиилэ хамныыра, үөн дьаатыгар буккуллубут этэ. Ханна биһиллибит эбитэ буолла? Түүн тахсан баҕабын суунар сууйбутум, хаптаһыҥҥа уурбутум. Аттыгар кыракый эт тоору моһун бытыыкка хаппаҕар арыгы кутан бэлэмнээбитим. Барыта чуолкай хайдах буолуохтааҕын билбэт этим. Уонна өссө ханнык айыыга үҥүөхтээхпин эмиэ билбэт этим. Ол иһин ханнык эмит айыы туһунан күүскэ саныы-саныы турбутум. Онтон көрдөхпүнэ, арай ойуур диэкиттэн туох эрэ үп-үрүҥ устан иһэргэ дылы буолбута. Мин куттамматаҕым. Хата барытын сөпкө оҥорон иһэбин диэн испэр үөрэ санаабытым. Ити арааһа кута иччитэ быһыылааҕа. Ханаан да көрдөххө эргиччи кута, маар дойдуга туох иччитэ кэлиэй? Кини кини этэ, бадараан иччитэ. Онтон үрүҥүм сүппүтэ. Салгыы хайдах буолуохтааҕын эмиэ билбэт этим. Ол иһин чиспинэн тарбахпын быһа астаабытым, хаан таһарбытым. Баҕабар, баҕам төбөтүгэр таммалаппытым, этим тооромоһун, арыгыбын, баҕам айаҕар симпитим уонна күүскэ да күүскэ дьэй-дьэй туһунан саныы-саныы баҕам төбөтүн быһа астаабытым. Мин онно Миһим эргийэн киирэн барбыта. Эргичийиэхпин, үҥкүүлүөхпүн баҕарбытым. Тулам улам-улам сырдаан барбыта. Иннибэр уот остуолбата турара. Үөһэттэн боруобаттар ньымыласпыт этилэр. Мин ол боруобаттар устун уот туога сүүрэрин көрбүтүм. Онтон ыраах киһи хараҕа саатыах сып-сырдыга сыдьаайбыта. Мин халтаһаларым, хараҕым тулатынааҕы тириитэ хара хаапла буолан ууллан аллараа таммалаабыта. Онтон ол ыраах хону ортотугар аарыма улахан үп-үрүҥ бизон турар этэ. Кини көннөрү турар этэ. Тыал аргый аҕай үрдэҕинэ аа-дьо долгулдьуйан ылара. Мин ити бизоннуун, тыалы кытта, отумаһы айылҕалыын тэбис-тэҥҥэ долгулдьуйарбыт, тэбис-тэҥҥэ тыынарбыт, бии онно бары биир этибит. Ити дьикти алыптаах наһаастык адьас туоһатыылаах түгэн этэ сарда оскуолаҕа кэлбитим барыбытын оскуола тиэргэнигэр муспут этилэр бары туох эрэ буолбут диэн сэрэйбиппит мин харахпынан джей джейи көрдүү сатаабытым кини уһуоҕа онтон директор тахсан джей джей өлбүтүн туһунан биллэрбитэ туох ыарыыттан хайдах өлбүтэ биллибэт диэбитэ Биллибэт буолбакка, кини тымырынан киһи хаана буолбатах, таба хаана сүүрэр буолтун кэннэ, кинилэр ырылара букатын атын буоллаҕа дии. Сотору Кент оҕонньор өлбүтэ. Патрик дэлбэр ылаан кэбиһэн аҕатын кыайан көмөр кыаҕа уһуоҕа. Кыамматтарга көмөлөһөр тэрилтэ дьоно кэлэн оҕонньор өлүгүн илдьэ барбыттара. Патрик биһикки хоско олороорун, түннүгүнэн ардах түһэрин көрбүппүт. Ыраахтан полиция массыыната ыйылыыра. Патрик миэхэ кыамматтарга көмөлөһөр киин аадырыһын биэрбитэ. Оттон бэйэтэ ыраах-ыраах таптыыр уолун кытта ханна эрэ барыам диирэ. Ханна да барбатаҕа быһыылаах. Кэлин мин кинини хаста даҕаны көрбүтүм. Кини миигин билбэтэҕэ, эбэтэр билбэтэҕэ буолбута. Федеральное бюро тюрем США

итинник буолбатах, барыта төттөрү диэ. Ити мин өйбөр хайдах кэлбитин мин билбэппин. Ол эрэн мин бигэтик эрэнэбин. Итинник буолбатах. Ким да миэхэ ити туһунан кэпсээбэт этэ. Ханнык да таҥара дьиэтигэр сылдьыбат этим. Төһө да католичка буолларбын. Ол эрээри мин чуолкай билэбин. Өлүү туохха майгынныырын. Чэ холобур, биир үтүө түүн уһуктан кэлэҕин. Туох барыта, күн, от, мас уһуктуон илигинэ. Аан дойдуга биир да будильник тыаһыан илигинэ, эн эрэ, собус соҕотоҕун. Уһуктан кэлэҕин, суох, эн өстө да уһукта иликкин. Тыыллаҥныаххын баҕараҕын, хамсыыр кыаҕыҥ суох, өлүү диэн итинник буолар. Эн утуйа сытаҕын, өссө да утуйа иликкин, өссө да уһуктаҕас курдуккун. Хайдах эрэ икки тус туһунан эйгэ икки ардыгар кыбыллан хаалбыт курдуккун. Тула барыта бороҥ, боп-боро. Таҥара биир да өҥү толкуйдуу илик, биир да дорҕоону. Бу түгэҥҥээн дьиигинэн отой да суоххун. Ол эрээри бааргын. Сабыс-саҥа баар буолан эрэр курдук. Ити хайдах эрэ хаҥаттаан төрөөн эрэр курдук дуо? Мин кэлин өйдөөтүм. Өлүү уонна олох саҕаланыыта иккиэн биирдэр диэн. Ол күн атыттартан туох да уратыта суох этэ. Кыһын бүтэн эрэрэ. Мин быыкаан квартираны устан олорбутум. Хаччым оннор этийэрэ. Улахан маҕаһыыҥҥа үлэлиирим. Онтон бачыыҥка, рюкзак, ол-бу таҥас сапа атыыласпытым. Квартирам кыра куухуналааҕа. Биир дьыбаан барбатар кыра хостооҕо. Чэ уонна дьиэм туһунан кэпсиирим суох. Кэлин миигин кассаҕа олордор буолбуттара. Аска, утахха сакаас ыларын. Биирдэ маҕаһыыҥҥа биир полицейскай киирэн кэлбитэ. Суп-суон, эппэмис, кып-кыһыл блондин. Куола уонна саамай улахан хот-дог атыыласпыта. Ити хот-догу ким да атыыласпат этэ, наһаа улаханын иһин. Миэхэ мичээрдии сатаабыта, барбыта. Үлэ күнэ бүппүтэ. Мин маҕаһыын кэтэх аанын хатыы турдахпына, хараҥаттан полиция массыыната таххан кэлбитэ. Сиренатынан «Бээх!» диэбитэ. Массыына иһигэр били маарыҥы полицейскай олорор этэ. Мин кинини тута билбитим. Түннүгүттэн быган баран, «Миигин биллиҥ даа?» диэбитэ. «Мин биллим» диэбитим. «Олор» диэбитэ. Мин олорбутум. Айаннаабыппыт. Мин ханна тоҕо айаннаан иһэрбитин ыйыппакка быһаарыммытым. Кини эмиэ тугу да хаҥарбат этэ. Онтон Тони диэбитэ куораттан тахсан баран. Мин итикини аата буоларын өйдөөммүн Анарытта диэбитим. Киһим ымах гыммыта. Онтон массыынатын тохтотон баран «Таҕыс» диэбитэ. Мин бастаан өйдөөбөтөҕүм, онуоха сутуругунан төбөбүр саайбыта. Наһаа кырыылаах этэ. Мэйиим төбөм иһигэр доргуйан ылбыт курдук буолбута. Массыынаттан ойутан таһаарбыта. Ис таҥаспын, сулбурута баттыалаабыта. Тымныы баҕайы этэ, мин курткалаах эрэ турарым. Онтон кини бэйэтин күөх ыстаанын сулбуруппута. Атахпын ахчаппыта. Мин кини эттээх иэдэһин хас аньтаҕын аайы илир-илир гынарын көрө сыппытым. Сотору бүппүтэ, илиитин мин сирэйбэр соттубута уонна өссө биирдэ саайбыта. Аҕам ийэбин эмиэ иник саайааччы. Онтон Тони массыынатыгар киирэн олорбута. Мин массыына мотуорун иннинээҥи риһиҥкэтин одуулуу-одуулуу турбутум. Хайдахтаах курдук тэбистэн хайаҕастарый? Оннооҕор хараҥаҕа кылыбачыйан көстөллөр. Өйбөр хайдах эрэ космос, ыраах галактикалар, астероидтар өй түспүттэрэ. Кимиэхэ эмит этиэҥ да өлөрүөм, диэбитэ Тони. Мин киниттэн массыынатын мааркатын ыйыппытым. Шевроле Импала диэбитэ. Уонна айанныы турбута. Күнү супту тыал түспүтэ. Тохтоотоҕун аайы күн уота киһи тириитин быһа сиирэ. Хата ол наһаастык этэ. Үлэ күнэ бүппүтэ. Мен ханна барыахпын, тугу гыныахпын булбакка, туалекка хатанан кэбиспитим. Биир билэр кыыһым миэхэ аҕыйах кыланы зыпаам атылаабыта. Мен хас да устууканы ыйыстан кэбиспитим. Виски тобохтооҕум, онтукуйбун иһэ-иһэ туалекка олорбутум. Кимнээх эрэ кэлэн ааммын тарда-тарда бараллара. Сотору виским бүппүтэ, туалекка олорор интэриэһинэйэ суох буолбута. Мен тахсан мээнэ уулусса устун хааман испитим. Куорат бүтүөр диэри хаама турбутум. Хаамабын, хаамабын, хаамабын. Онтон эмискэ чэпчээн хаалбытым. Бэйэбин үрүллүбүт шарик курдук санаммытым. Сир үрдүнэн уста сылдьар курдук аан дойдуну барытын тэлэһийэ көтүөх курдугум. Онтон хараҥа иһиттэн туох эрэ үрүҥ өтөн тахсыбыта. Ити үрүҥ туруусук нөҥүө менструация хаана өтөн тахсар дии, оннук курдук. Тула сырдаатар сырдаан, мэл сырдык хоту бара турбута. Тыа суус иһиллэрэ бастаан. Онтон көрдөөх-нардаах бэһиэлэй ырыалар, тула барыта мичиҥниир, дьиримниир уот. Күлүү-үөрүү, ырыа-тойук, цирк эбит. Көһө сылдьар цирк, тула массыына бөҕө тоҕуоруспут этэ. Киирэр ааҥы өрө үллүбүт уот кытархай баттахтаах дьахтар турара. Кини миигин иһирдьэ босхо киллэрбитэ уонна Биир дьикти уолу баран көрөрбөр эппитэ. Уонна өссө ити уолу көрдөххүнэ, олоҕуҥ тосту уларыйыаҕа, уруккутуҥ курдук буолуо уоҕа диэбитэ. Кытархай баттахтаах дьахтар сымыйалаабатах этэ. Киһи хаһан даҕаны көрбөтөх көстүүтэ этэ. Оттон уол киһи курдук киһи буолбатах этэ. Илиитин-атаҕын оннугар ханнык эрэ муора кыылын курдук лаапчааннардааҕа. Улахан-улахан аквариум иһигэр уста сылдьара. улахан балык курдук ойон тахсара, умсара уонна аквариумҥа иҥэн араастаан устара. Ол быыһыгар ойон тахсан араас тиэмэҕэ бөлүһүөктүүрэ. Киниттэн киһи хараҕын кыайан араарбат этэ. Оннук курдук дьикти күүс баар этэ киниэхэ. Бастаан мин ити кини лапчааннара буолуо дии санаабытым. Онтон өйдөөн көрбүтүм, ити кини бэйэтэ эбит. Уу курдук чэҥкир ыраас харахтара. Сорох көрөөччүлэр сөбүлээбэтэх быһыылаах этилэр. Ол эрээри үгүстэрэ киниттэн харахтарын араарбакка эрэ көрбүттэрэ. Көстүү хайдах бүппүтүн мин өйдөөбөккө хаалбытым. Халыҥ быыс аквариуму сабан кэбиспитэ. Тула барыта бырааһынньык, мичиҥниир, дьиримниир уоттар өстөр, ырыа, тойук, үөрүү-көтүү. Ол киэһэ миэхэ дьиэбэр Тони кэлбитэ. Эн өссө да сааскын ситэ илик оҕо эбиккин диэн хаһыыты-хаһыытыы миигин кырбаабыта. Эһи билэҕит да, мин ийэм биэс сылы быһа иирээки балыыһатыгар сыппытай. Кини ол туһунан кэпсиирин сөбүлээбэт этэ. Биирдэ миэтирэн баран тыл быктарбыта. Кини онно хаалла сытан биэс оҕоломмут үһү. Мин алтыс үһүбүн. Сырыы ахсын санитардартан төрөтөр эбит. Онтон ол оҕолору кыайан төрөппөт американецтарга биэрэллэр эбит. Миигин ким даҕаны ылбатах, ол иһин ийэбин кытта хаалбыппын. Оттон ийэм өйдөнөн кэлбит, балыһаттан тахсыбыт, биһиги дьиэбитигэр төннүбүппүт. Аҕам биһигини көрсүбэтэх. Кини билэр буоллаҕа дии. Мин аҕам эм корбуолка сытынан аҥалыйа сылдьар, бөскөйө сытыйбыт санитар буоларын. Мин ийэбин онно собус соҕотоҕун, хабыс-хараҥа им балайга сыппытын өйбөр оҥорон көрөбүн. Кини тыбыс-тымныы бүтэр уһуга биллибэт куйаарга көтө сылдьыбыт буолуохтаах. Ити киниэхэ наһаа ыарахан буолуохтаах. Ол эрээри кинини кытта мин баар этим. Баҕар, киниэхэ ыараханын, куһаҕанын билэннэр, санитардар сырыы аайы оҕо бэлэхтииллэрэ буолуо. Ол иһин ийэм саҥа дууһаны бу сиргэ аҕалаары саҥаттан саҥа суолга турунар буолуохтаах. Миигин, мин убайдарбын, эдьиийдэрбин онтон, куйаартан аҕалтаабыта. Туох киниэхэ сүдү күүһү биэрэрэ эбитэ буоллар. Баҕар, саҥа төрөөбүт Анареттатын кытта дьиэтигэр төннөрүн туһунан ыра санаабитэ буолуо дуу. Дьиэтигэр төннөн кэлэн, оҕотун утута хаалларыа, киирэн эрэр күн уота саҥа төрөөбүт кыысчаан сирэйин имэрийэн баран төттөрү киириэ, оттон ийэ сарайга киирэн Хаптаһын, фанера чөмөҕүн үрүйэн ол анныттан былыргы английскай сааны хостоон таһаарыаҕа уонна эргэ пикап массыынатыгар олорон төттөрү балыыһаҕа айанныаҕа. Онно тиийэн, хойуу сэбирдэхтээх баараҕай суон маска ыттан тахсан, балыыһа ааныгар табаахтыы тахсыбыт бөскөйбүт сирэйдээх санитардары маныаҕа. Кини хас биирдиилэрин ситиэҕэ. Туох да буолбут иһин син биир ситиэҕэ. Кини мантан дьиэтигэр төннүбэтин эмиэ билэр. Сүүһүгэр маркерынан Анаретта диэн суруктаах кыысчаанын аһыныгас сүрэхтээх ыала дьахтар ыларын эмиэ билэр. Ол эрээри ийэм итинник гымматаҕа, итини барытын миэхэ хаалларбыта. Истэҕин дуо ийээ, мин барытын оҥордум. Ийэ санаата сатаан ситэ, ситэ оҥорботох баҕа санаатын мин оҥорбутум. Ийээ, эн суобаһыҥ ыраас буоларын туһугар барытын оҥордум. Англия саатыгар махтал. Төһө да эргэ буолбутун иһин Англия саата буоллаҕа дии. Мин кыра эрдэхпинэ дьоннор этэллэр этэ. Ийэм тылын истэр буолаар диэн. Мин ийэм тылыттан хаһан даҕаны тахсыбатаҕым. Штат Колорадо. Из стенограммы речи прокурора штата Колорадо, Гасинда. Городской суд городского округа Денвер.

Мин ити кини буоларын чуолкай билэр этим. Улахан, эмис, кып-кыһыл сирэйин устун көлөһүнэ сүүрэ сылдьар, арыгыттан куһаҕан сыалаах астан эрдэ баҕайы кырдьыбыт киһи этэ. Ол күн кэлэн эмиэ одуулуу турар этэ, ымсыырбыттыы, баҕарбыттыы. Мин сыгынньахтанан кэбиһэн баран тарбахпынан кинини ыҥырбытым. Бастаан кини куттаммыта. Кини миигин билбэт-көрбөт дии санаабыта. Оттон мин истиэнэни курдат көрөр этим. Кини өрдөһөр буккуллан турбута. Онтон мин эҥин ыраастаан эргичиҥнээн, кыймаҥнаан кинини кыынньыы турбутум. Кэлин уһугар күлүүс аһыллар тыаһа халыгыраабыта, киирбитэ. Мин өлүөм иннинэ бүтэһигин эр киһини баҕарабын диэбитим. Кини миигин туга эрэ оҥороору, куотаары миигин албынныыр дии санаабыта. Бөскөөнчөнү уоскутаары бүгүн үлэлиир надзирателлэри барыларын ыҥыр диэбитим. Кини барыларын муспута. Мин хас биирдиилэрин кытта уочаратынан таптаспытым. Кинилэргэ ити наһаа үчүгэй этэ, оттон миэхэ олох да үчүгэйэ суоҕа. Ол эрээри ити мин былааным этэ. Мин төбөбөр тугу толкуйдаабыппын кинилэр сэрэйбэккэ да барбыттара. Акаарылар. Мин ыраах айаммар соҕотох буолбакка, испэр өссө биир бэйэм курдук киһилээх айанныахпын баҕарарбын билбэт этилэр. Оччоҕо миэхэ ити чэпчэки, куттала суох буолуоҕа. Мин испэр өссө биир киһилээх барыахпын баҕарарым. Үс ый ааспыта. Бөскөөнчөҕө хат буоллум диэн эппитим. Кинилэртэн барыларыттан, хас биирдиилэриттэн. Кинилэр дьэ мин тугай толкуйдаабыппын өйдөөнөр кутталларыттан баттахтара тура сыспыта. Мин кини, кинилэр оҕолорун бэйэбин кытта электрическэй устуулга ыһаарылыахпын баҕарарым курдук санаабыттара. Уочаратынан мин ааным айаҕар кэлэн олорон итинник гыммаппар көрдөспүттэрэ ааттаспыттара. Ити мин айылҕаттан бүттүүн аан дойдуттан иэспин ситиһэрин курдук өйдөөбүттэрэ. Кинилэр аат айаҕар, үөдэн түгэҕэр, хабыйар хабар тотугар айан хайдаҕын билбэттэр буоллахтара ити. Уонна хаһан даҕаны билиэхтэрэ суоҕа. Ол эрээри мин куттаммаппын. Мин соҕотох буолбатахпын. Биһиги киэбит. Биһиги сотору айанныахпыт. эриэн-үөннүөр илэҕэс суолунан, биэрэстэни биэрэстэннэн, көстөр көһү туруору ыйыстан кэбиһэ-кэбиһэ. Туох буолуой? Барыта бу син биир буолбатах дуо? Төрүөм иннинэ мин туох этиминий? Өлөн баран туох буолуохпунуй? Барыта син биир буолбатах дуо? Мин тиһэх чааһым чугаһаан эрэр. Барыта сотору билигин бүтүөҕэ. Уйаара-тэйээрэ көстүбэт, кэдээл устун, күп-күөх бөрөлөр сүүрэн иһэллэрин көрөбүн. Кинилэр дьоло суох тарбыйах эрэйдээх эккирэтэллэр. Сотору кини хаана куорат саамай киинигэр тобулу тохтон түһүөҕэ. Халлааҥҥа сулустар мичиҥнииллэр. Кинилэр бөрөлөр сүрэхтэрин тэбэллэрин санаталлар. Иирээки чиччиктэр хас куоракка тоҕо ааҥнаан киирэллэр, үүнээйилээх хонуулары өрт уотугар сирилэччи сиэтэллэр, аһаҕас түннүктэргэ диоксидтаах гранаталары тамныыллар, силиглээбит фермалар уот аһылыга оҥороллор, аһыҥалар, хомурдуостар, ылыахтар, хаһыытыы-хаһыытыы массыына радиаторыгар ыстаҥалаан тохтото сатыыллар. Мин киһи да, сүөһү да суох кубус кураанах куорат устун собус соҕотоҕун хааман сүөдэҥ, сүөдэҥниибин. Тула Күл-көмөр куоппас. Киһи сиэрэ туох да хаалбатах, кэнсиэрбэ да бэчиэнньэ да суох. Тула тыбыс-тымныы. Тым, тыбыс-тымныы, сылаас суох. Күн көстүбэт, соҕурууттан сүөлүһүннээх хара былыт тоҕо аҥнаан иһэр. Бо, бүтэһик тыһыынча, туох барыта бүтүүтэ. Сотору харабынайдар оҕолоро төрүөҕэ. Мин муннукка симиллэбин. Хараҥаҕа киһи күлүгүн көрөбүн. Итиэн дии, аан дойдуга бүтэһик соҕотох эр киһитэ. Мин эйигин кууһуохпун баҕарабын. Харахпын симэммин, эн санныгар төбөбүн ууруохпун баҕарабын. Мин билэбин, эн миигин ытыаҥ суоҕа. Ити акаары баҕайы куһаҕан баҕайы түүл этэ. Мин харахпын аһабын. Суох этиэм буолбатах эбиккин. Бу барыта түүл. Бу барыта лүгүнэйи, түлэгэдьийи. Бу мантан ыарахан. Туох бар буолуй буолахха.